Nyowe ahi ntuura Queen Marion ninkunda kureeba Frying Pan Program ahari Rubiriizi News Centre, otakagirugaho just aha Facebook olayikinge, osubscribinge, okomentinge kandi osheyaringe link yaitu. Nitukiteera ahakuba turi omuriro. Omureebi wa Rubiriizi News Centre webare kuba nogyenda omu maisho notuforowinga aha mukutu zaitu eza YouTube Facebook, ekikuru za YouTube subscribinge olayikinge ofune amakuru mingi munonga onakura erizooba ijuka ngu amakuru agari omu Uganda neza n'ensonga za gulu eza Geno ah, Geno Salim Saleh bwanyima y'abesungu zikwata omuhanda bakaza omuri gulu abamu bakabingwa ah, kandi abandi bakatandika kuba nibateekateeka kutunga sente nyamwingi Eh, byona biri aho embeera negyenumisya kuba nekwatagana oku na n'oku kandi bamwe abamwe nibagira ngu bari omu kusabiriza abesungu zibateekyera obwire bw'okugyenumisya n'okuba nibasabiriza Ebi byona twakugira omumaisho kuba tubimanyaho. Orakora eri izooba nakureetera amakuru okuruga omuri Mbarara City. Mbarara City omweshongozi w'amaani General Gion arugireyo yaagira ati aa nyine kuba omwebembezi kandi obatireho ekibiina kyabo eki bakweta WUMA, Wuma Western Uganda Music Association, kandi ku bagitaireho. Kwonka gamwe omu makuru nibagira ngu aa bamwe Ku baine enshonga zitari zimwe na zimwe nibagira ngu nahabwaki azaire ahabwaki atandikire ekyeshongoro ekibiina kye ahabwaki atandikire ekibiina kyeye kandi bamara kumusinga omu karuuru ka k'ekibiina kya UMA ekya Uganda Music Association obu hati ekikwebemberwa Madam Shine Omukiga Omwana wa Kabale. Yego. Ah, nituhera kuba nitureebaho kandi reka tuhurikizeho egi audio y'omukuru eyagambirwe General June hamwe na n'ekibiina kye na n'akakiiko aku bataireho aha nsonga zitari zimwe na zimwe nk'oku basobola kugyenda omu maisho n'okureebeka ngu nibaforowinga ensonga ezo ahabwaki ataireho ekibiina ekyo. Takarugaho ah, kandi twonka tukonekitinga na n'omukuru ah, Michael ah, Michael ah, Tumwakyeire omwana wa mwami hamwe na n'omukuru Rab J nabo bagamba aha nsonga egi embeera nk'oku eriyo netambura. Amaziina nibanyeta General John ndi omwe omu beshongozi ba Burengyerwa Izooba abemukire n'ekiteeso ky'okukora association erikugaita abeshongozi ba Burengyerwa Izooba twena. Association egi tugyetsire WUMA, Western Uganda Musicians Association. Ebigyendererwa byaitu. n'okureebeka ngu twataho enkoragana ahagati y'abeeshongozi boona, kugira eiraka rimwe, kuyambana omu miringo etari emwe n'emwe, kukoraho some projects ezikubaasa kuyamba abeeshongozi abataine ntaasya endiijo ahabw'okuba nka lockdown egi etwegyesize ebintu bingi, abeeshongozi abaingi baabaire nibataahiza omu kweshongora kwonka, kwonka bataine zindi ntaasya, kyatureetera abeeshongozi okubonabona. Okugambwaho ebi batakugambirweho, pride yaitu yasisikara, ekitiinisa kyaitu kyasisikara. Kwonka itwe nka UMA nitwenda at least tuteho some projects either ka tugire ngu ni nk'ey'okuriisa embuzi nk'ezo, either ka tugire ngu ni nk'ey'okuriisa enkoko, either ka tugire ngu kwonka tushangye netaahiza abeshongozi boona. Tushangye ngu at least. Buri mweshongozi yaaba ainemu omugabo ari memba omu association egi aine eki arikuganyirwamu. Either ahakushutinga vidiyo nitubaasa kumukontributingira. Tureebire abantu aha nibafeerwa banywani baitu abarikumukurata nibakira abarikubaasa. Tubura kubatwera, tubura kukora ki, omuntu arwara oshanga tutaine ku turamuyambe. Niinye baronzire nka purezidenti waabo. Vice purezidenti ni Shamike, sekuritare.

ngu mwije tukwatanise ahabw'oburungi bwa music industry ya Burengyerwa Izooba. Nimbahamiza nyowe obu ndi president waanyu ninza kutaho omuhanda oguhikire oguri genuine kugira ngu n'obu orikuba ori memba n'obu orikuba noyenda accountability ya kintu ki oyine kugitunga kandi ogimanye ahabw'okuba noija kuba ori memba. Mwebare munonga. Amaziina.

Ekagamba niyo Gulu ekaba Gulu kandi twarugaho abayaaye batandika kuba nibecwacwanamu. General Gion nk'oku yaatugambira kandi nk'oku yaatusomera lisiti nk'oku yaatugamba ngu hariho na na advisor senior Michael Tumwakiire. Nibwo naagira nti hati reka tuteeme tugambe na na Michael Tumwakiire reero nawe amanze kutusobanurira tureete na na RAB gye ekyafaayo nawe atugambire embeera nk'oku eriyo neetandika nk'oku eriyo neetambura kurungi munonga. Omukuru Michael.
Eego
Michael. Hello.
Ari kiriya. Ego sebo. Ori ari gana imwe katonyegyesa tubuze FM entunka ya abantu bakorekirize turi aha nsonga ya omukuru chairperson General Gion mwe ayecwiremu ninga si mwecwiremu akuyagira ngu ori advisor wekibiina ekyo.
Ekigyendererwa ky'okwecwamu niki? Nkiwe advisor. Abaturikiriize ahari Rubirizi FM nimbatangirira omwabazyo gw'erizooba. Amaziina ni Michael Tumwakiire mwijukuru wa mwami nka nkoku mwaba bagambiire ngu ndi advisor wa Western Uganda Musician Association. Ekyokubanza kya byoona Ndi senior journalist ninga shi ndi omunyamahurire ayamaramu emyaka nka ikumi n'etaano so kandi omurimo ogu ogw'amaani omu bunyamakuru bwangye nkozire aha radio zitari zimwe na zimwe until when I joined naatandikaho na TV station egyo eya Burengyerizooba omu mwaka gw'enkumi ibiri ikumi. kandi nabwo ekyantaahizeemu omu TV n'ahabwa industry ya music. Nimba ninkora puroguraamu y'ebya entertainment so omweshongozi wa Burengyereizooba abaingi bankundabira omu mikono abamwe bandagara so really nimba nimbakinga munonga kandi nk'oku waabuuza oti ahabw'enki mwecwiremu, eky'okubanza kya byona nyowe tindi mweshongozi. Kwonka ninkora omu entertainment ninga shi nindi omu beshongozi. Omushaara gwangye kuza kubaho ninga omurimo gwangye kubaho nahabwa entertainment nahabwa abeshongozi so bo kubashutamire baza kureeba bareba ngu nimbasa kubahabura omu nshonga emwe etari omu nshonga emwe etari nendijo kandi ngyerizeho nkoku nkubasa. Na hati nkiriyo nimbahabura, kwonka nk'eki waagamba oti ahabw'enki mwecwiremu, nanyenda mbanze ntangaaze abakutuhurikiriza ngu itwe titwecwiremu nainga shi aba Western Uganda Musicians Association tibecwiremu ahabw'enshonga tihaine ekibiina ekibaire kiriho ngu n'eky'aba Western Uganda Musician Association. Ebindi ebyabaire biriho bikaba biri branches z'abantu ba Kampala. Indeed hakaba habaireho Wema ekye ekye ekye eky'ekibiina kikaba nikitwara ba Rasta Charles, ba Sister Charity hamwe n'abandi abamwe abu mutakihurira ha mbeho. Kwonka hataba enshonga z'abato nangwa na n'abakuru barigireho baagira ngu ahabw'enki nituryana, ahabw'enki tutakukwatanisa. Indeed niinyenda mbanze nkorekitinge abariyo nibatuhurira aha aha Rubirizi FM kugira ngu abantu abu ndikwadivayizinga tinkubadivayizinga ngu baze kwenda sente owa sari musari. Nimbadivayizinga kugira ngu beikiririzemu, babaase kwegita hamwe, babaase kwemanya nk'abeshongozi. Oshanga omweshongozi yaayine omukoro, abeshongozi nibo b'okukora. Yaarwara, abeshongozi nibabaasa kuzayo bamureebe. Omweshongozi yaaba aine batandikeho self help projects, oshange baine purojekiti erikubaasa kubahwera. Waaba nookireeberaho nk'oku naakugambira hati nyowe nk'oku naakugira ngu entayare mbe nindya aha beeshongozi nainga shi ninfuna omurimo, omushaara gwangye nguruga aha beeshongozi. Puroguraamu yangye y'ebiiburo ndikukavaringa ebiiburo eya Sabarara TV West naakumara emyaka ebiri ntakufuna na kikumi ekya TV kwonka mbaasize kubaho kandi na hati nkiriyo nintambura kandi nkiriyo nimbaho ahabw'enshonga nkabaasa kwetandikiraho ebintu ebikundeetera entaasya kugira ngu Omurimo ogu gwaba gutariho, mubaase kuriira ahandi. Kandi ekitari omu beeshongozi, nooshanga ngu bo nibeereeba nk'ab'amaani, oshanga ngu tibaatandikaho ebintu ebyakubaasa kubareetera entaasa.
Michael, Nkaiwe nka Advisor nitureeba ngu harimu ekibiina ekikuru Sayuni omu Kiga. Kandi na Gion akeetsimbaho akaruru ka Muteera. Tikwo kiri? So hati nyowe nk'oku waagamba ebyo ebi ekibiina ekya Shine omu Kiga, Shine omu Kiga na, naayebembera Uganda Uganda Musician, Musicians Musician Association. Association, yes. ahabw'eitaagi erya Mbarara. Mm. So we ebyakukora byona naaba naabiiha omuri Kampala. Mm. Abaana kuba unitinga. Naaba naagyendera aha script y'abantu ba nkahi? Ba Kampala. Hati waamubuuza ngu Constitution yaanyu neegamba ki nka UMA? Na waabuuza omweshongozi hati nka take an example ni kirungi mwandeeta na Rab J Kyafaayo, akugambire ngu Constitution yaabo nka UMA n'eha? N'ekindi kwiha nibabaronda bakozire bintu ki ebibaasize kubagaitahamu? Ekindi ogaruke obuuze bo nkabo baine projects ki

Noomanya kuba Teri, teri niinye uma, oine. nu, teri uma, ni wuma, wu-w-u. Ee, oba ni wuma, oba ni wuma, byona bityo. Kwonka Zion kukora wuma. Noomanya kuba ori nk'omuka, okateekateeka oti, Ka nkore ekigombe nfune aba, abaakitaahamu, oba nke, nke, nk'ekya, eky'okutunguura akaaro ka, kaanyu k'aha kyaro, nainga abantu mukaaga nainga ikumi. Wuma, oine anka ni Western, ye eri eyeena eza kuteekaho association beitu chairman iwe orareebire chairman ataine bamuteereire akaruuru? Ka bamuteereire akaruuru ka nari obukiiko ka Orutwaro ngu na adviser. Omwami Rwabugye. Reka ngambe na Michael, iwe obahaire akaruuru nooha? Awo Omwami Rab J. Tafayo, webare munonga kandi Nikyo na, nikyo na, kikoze, eh, ni, baba orekire, nikyo eh, ekireeteire Gion yaaba chairman wa UMA eya aha, Western. aha.
O, Eh, Omwami Rab J. yebare ekibuuzo kyawe, kandi eh. nk'oku naaba naasiimire Rubirizi FM kutuheereza akagisha kugambaho na n'abantu abakutucurikiriza, na naiwe nk'omweshongozi, eky'okubanza kya byona eki nkwenda nkiriyaringe, Mm. Association ei nanka Giona ari purezidenti waayo eya UWEMA. Eky'okubanza kya byona tiwe yaayeronzire nka purezidenti. It came as an idea, kiizire nk'ekiteekateeko, baasheyaringa nk'abeeshongozi bakye abarikukwatwaho, baagira ngu bishi ahabw'enki tutakwekoramu omurimo tukeemanya nk'abantu. Tinkwenda ngu omuntu akikwate kuba ari. Aha. Niwe ma western Uganda kandi egyo. Egyo noomanya ngu etuura neegwa buri runaku buri runaku. Ahaa hati ekyo ori Agihi agihire agihire ahari caazi eh, Ati, agizirira aha, by the akozire way. ensya. Ba- eki- Ni kirungi kushanga ngu baatuheereza aka- aka- akaire nk'aka kutangaazaho ebintu ebimwe Mm. Eh. kandi ngu iwe nk'omweshongozi ni kirungi kuba noobimanya kugira ngu omuntu atakaakumisiriidinga. Eky'okubanza kya byona, association ei Gion eyaarimu nka purezidenti etandikirweho abantu makumi ashatu. Abantu abo makumi ashatu in fact n'ababaire baba nibabeesinga mbarira kandi abareebire ebizibu ebiriyo nibibakwataho nk'abantu. Abamwe bari Kampala, abamwe bari Mbarira kwonka mostly abari aha abari aha omu central business ya Western Region. Now, Omuntu ashemereire kumanya ngu Western Uganda Musician Association tekurwana na n'ekyo ekibiina eki Shine ari coordinator wakyo omuri Burengyerwa-Izooba. Ekyo nyenda mukikinge ahakuba abakitandikire already bari omuri ekyo ekya Shine ahakuba ekya Shine ni umbrella ya Uganda yoona. So abo ababo bekwasiremu nk'oku mwakugira ngu mugire mweziikye yo aha mugongo. Hati Michael,
Reka kubiiha abantu ngu kitandikire. Ahakuba wema, wema ei nkumanya etuuraho. Hati ey'okumanya, ey'okumanya, ey'okumanya ni WEMA. Michael atwakire na Rab J. Rab J teri wema, nibagyeta wuma. Western Wuma Uganda ni Western Uganda Musician Association. Western Uganda

Ekirungi nookimanya ngu Michael tumwakiire kwiha noomumanya atakazaga omu kintu ky'okutomera ninga eky'okutomeza abantu. Aha. Kandi eki nkwenda ngu nkutangaarizeho, in fact nyowe ninsiima abahurikiriza ba Rubirizi FM kugira ngu baatege amatu batuhurire. Eki Of nkwenda course hariyo na nkutangaarizeho ni n'abeeshongozi kimwe. nabo. Eki nkwenda nkutangaarizeho ni kimwe, ninga ntangaarize abeeshongozi ni kimwe, n'okugira ngu egi association eriyo neetandika. ninsya na constitution already bariyo nibagibaga already hati bari omu process yokukora constitution amateeka gokubagaita then from there baheze bakyanjurire ki abeshongozi enteekateeka ziriho already hati nka noza kwebuuza owaribaire is presenter nka Ramadhan yakimanya ata ngu haine ekitandikire enteekateeka ziriho zokugira ngu we get a day Nyowe abuhabuzi obu ndiyo nimbahereza, because ekyokubanza kya byona tinyinemu interest ngu ndi omweshongozi ninga ninza kukwata akazindaaro.
Eki ndiyo nimbahabura nokugira ngu. Nankanye iwe Michael. Eki nkwenda kubahabura neki. Baba orekire Michael mbanze tinakutega rindi ok kankuteganiseho. No it's ok.
Ku oriba noza kugamba wagira ngu ekintu tokinemu interest then niiwe ora adviser kyayenda kikomaho wayenda orugemu. Hati waaba otainemu interest n'enki? Hati ka nkugambire, for your own information. Waagira ngu toinemu interest, niiwe advisor, toinemu interest, puroguramu z'okukora n'ez'abeeshongozi ba Western, hati eha? Reka nkugambire, for your own information, banza omanye ekigambo advisor kandi advisor nibamuronda bata. Wahurira? Ekyo ningira ngu nituza kwija tukihereza obwire obundi ahakuba airtime ya studio tinkwenda tugiteeke omu arguments ez'abantu kandi tuba confusinge munonga. Ekinkwenda nkugambire ni kimwe. Aha, ekinkwenda nkushoboorore ni kimwe. Kugira ngu one, ekigombe eki already tikikabaire registered.

Ateera ebyeshongoro by'aba Nigeria. Omuntu itwitwitwitwa orikushanga aine eiraka erigufu naitwe tukwegyerezaho hati okagira ngu tekutunguuka? Aha hati nikyo eki nkwenda ngu nkugambire ngu egyo egyo n'enshobe ei DJ ei DJ arikukora ei nkwenda ngu imwe mwena ebe collective effort. Oshange ngu DJ naakuvaluinga bitari by'okugira ngu noona waaza kwija rev take an example twine event ei turiyo nitutebeekanisa nka nka Vision Group Otakaashanga nibakugira ngu ori upcoming. You get? These DJs nk'oku owa Rubirizi yaakora ashemereire kutekinga initiative akakuronda because you are a stakeholder ogire eki waagaita ahari ki? Ahari industry. Music yaawe okugiteera bashemereire kuba nibakushashura. Nookimanya ekyo? Oku hostinga they should be giving you money but these days waza kureeba abeshongozi abaingi kumukweza kuteera ekyeshongoro omu studio otandika kwirukangana naka CD orikuronda DJ ngu akugire ata akurabyeho of which those are the issues ezinkwenda ngu abaana aba bashutame beyihemu bamanye ngu bagyenda nibaramuza nkabantu mwagyenda muri ekitori kimwe nandiyo ninkikushoborora ekyokugira ngu iwe tokakimanyire Tokaakimanya ahabw'enshonga kugira ngu kikiriyo nikitandika. Kandi obu kiriyo nikitandika, mwine kugira ahi mwatandikira. Eky'okubanza kya byona, ku ndakwe, ku baraakuteera esimu ngu nitwenda otwegaiteho, n'okubegaitaho nkahi? Eky'okubanza kya byona nookimanya ngu ekintu ekikwita ebigombe bingi ni ba chairperson kushanga nibakwata obusente bw'abaana. Oshanga nibenda babatware ahantu ahi mutakumanya. So ku okuba noija bakugira ngu RABJ hariho ekibiina kiri aha nikigamba ahari ABCD, obanza obuuza Constitution eri nkahi? Nenkwataho ninga tekunkwataho? Nekindi naza kutahamu nkoha? Then ku baraheze nibakwija batekeho eizooba ryokuronkinga na nokuronda e Cabinet erabe nebajwekyera. Nyowe eki ndiyo ningyezaho kubahabura ninga shi okuba connectinga nokugira ngu buri district, omu western Uganda bagiremu representatives whereby those representatives nibo bariija bakashutama bakuza kuronkinga bakaronda akakiiko akokubebembera but ako akakiiko akariho ni adhoc committee ekigambo adhoc committee ningira nokyenga gye nakakiiko akariho bwanya bwanya kutereeza ki kutereeza ekintu ahakuba ningira nokimanya wagira ngu orundaane abantu magana ashatu ngu basharemu eshaaha egi Okusharamu kwabo nikubaasa kuguma that's why nooza kushanga oshange ngu ekigombe eki nk'eki kya Shine arikwebembera already okuza ku registeringa rukaba ruri orutaro kandi obwe just kiri ekya free kwonka abaana babuuza nti registeringa omuri ki? Nituza ku benefitinga omuri ki? So am trying by all means nyowe omwogo ogu bankwatsize kugira ngu mbashugaanise na n'emikutu nk'egi n'ekindi mbashoboorore bamanye ekintu eki barikugyendamu. Atwakire.
Nitureeba ngu nitwenda Rabi Jerry nitwenda nitureeba ngu music ya western nimwenda mugire eiraka rimwe kwonka eshaaha egi twareeba ngu mwagira ebibiina bibiri. Noogira ngu tiharikwija kuzamu obuzibu bw'amaani? Omu? Omu western region. Nimbuuza Atwakire Michael. Tumwakire ya. Nindeeba ngu twinemu ekya Shine Omukiga ekiri omu Western Region kugira ngu mwena mukwatanise mugire eiraka rimwe. Kandi hati ya Gion nanye mwakora ekindi nogira ngu tikikuza kureetamu obuzibu omu Western Region? Nanye nimbaasa kukugarukamu omu muringo gumwe ninga ogundi kugira ngu eky'okubanza kya byona ekya Shine Omukiga Constitution yaabo tinkugimanya, ebigyendererwa byabo tinkubimanya kandi tinkubaasa kukigambirira. So nyowe ndiyo ninkugambirira part eyi ndiyo ninzaana hanu yomu kya Western Uganda Musician Association so you might find that bari abo bariyo nibagyenda omu maisho wankyenga. Ekyokugira ngu ori omuri mwezi ikye ya kyaro kikumanyisa ngu omu town ahu okutuura obure kuza omu mwezi ikye ya ki ya yabapangisa bataahi baawe so nkoku nakugambira tiine omusigwisire ibeere Kugira ngu omweshongozi abe ari owa Shine omu kigombe kya Uganda Western Musician Association ahakuba nabwe nanaba ari, ekinkwenda ngu mumanye n'okugira ngu imwe imwe mube nimwe mwaguma nimweshariramu mukuripotinga nkahi ahaiguru. Waaba noreeba ebibiina ebibaire biri Kampala ninga ebiri Kampala noshanga ngu hariyo obu associations obwingi but bwona niburipotinga nkahi? omuri Uganda West Uganda Musician Association so nyowe nka part yangye nokugira ngu mbahabure kugira ngu baba bakifuura ekya western because at first bakaba nibenda kugyeta western western super stars nababuuza ba super stars muri baahi who makes you a super star ekyo bakirigaho benda ngu bagikore federation nababuuza federation nomanya ekikumanyisa so nabagira nti mutandike mpora. nk'ekibiina ky'abantu ahakuba na za saakoozi ezi ez'okureeba waaba nooreeba saakoozi, organisations, mutandika muri abantu bakye, mugire omuhimbo, mugire okworekwa mwaheza abandi batandika kubakunda because nyowe eki ntakwenda ninka okushanga nk'omwami Rwabugye nk'eshaaha egi nibamuteera esimu ngu ija tuze omu kigombe ababuuze ngu kiri nkahi. Hati nkarabugye omweshongozi w'amaani mbwenu mutakamumanyise. Ahabw'enshonga yaakiire Michael, nigira ekigambo kimwe kyonka then nze owarabugye tubaase kuhendera.
Mwebare abahurikiriza kandi niiwe Ramadhan webare kutuhostinga aha Rubirizi FM kandi nk'oku naabagambiire nyowe ndiyo nintakinga part y'oku advisinga embaju zombi kugira ngu arikwenda obuhabuzi bwangye naija owangye. Kandi n'ekindi nyenda nkiibeho omu mutwe ninga shi nkigambire abarikuhurikiriza ngu okushabiriza tinkwenda ekigombe ekindimu kibe nikyo kyaba nikyo kikutega akaibo ngu tuze owa salimitare because ekyo ekindi kikazayo baakiirutsya baakiteera embooko so nyowe ekyangye n'okubempawaringa kugira ngu bo bonka bo gavumenti yaaza kubayamba nimubaasa kuba mwineho ki? Nimubaasa kuba mwayetandikiireho ki? Because hati gavumenti yaaza kukuyamba eky'okubanza kya byona nooba oine propose. Rabjo ni nk'okugira ngu akaire kaatugyendaho niinyenda nkugambire propose ei biine kwonka. Ninza kuza kubaheereza akaire akandi nimbakwataniseho nabo omu kigo. Kandi n'ekindi webare kutuhositinga, ebi byaba biri ebigambo byangye nka advisor, next time maybe nooza kweta purezidenti abaase kushoboorora Byona ebi nakubaasa kuba ntakumanya ahakuba nyowe ninzaana ka part kakye Ok. nka Webare omu- webare munonga omunyamahoro. webare munonga. Rab gye ekyafaayo eki- ekigambo kyawe. Entebe. Mm. Mm, ekyo ekigombe ekyagwire. Mm. Eh, kyagwire kitakatandikire. Ahabw'okuba tikigombe ky'okubanza Mm. byona ekyagiiremu. Mm. Kyahikire nk'ekya nk'ekyakataano. Then omu bigombe bitaano ebyo byona akoziremu ki? Ahabw'okuba bo akaiza arikuza kwesimba aha bwa president bwa bwa UMA egyo egyo yasaina omu kiga. Mbwenu ku yaasingire saini omu kiga akaba naagaruka ateekaho eki? Nainga just ayenzire kworeka ngu kiri nk'omuntu oku baakumusinga akaruuru akaiza independent.

ninyontsya boona so otakatyontsa orya na adviser wa kurya nyowe takabasa kumpa eya plate. Ok mwebare mwebare munonga mwebare munonga ori ahari gana emwe katonyeza isatu rubiriza evemu entunka yawe kandi waba wahurikiriza abakuru abo rab gye hamwe na na Michael tumwakiire aha ebi baba nibatugambira kandi nikiba kiri ekyamaani tuza kuba tugyenda omu misyo mpora mpora kureba ngu nitumanya ensonga nkuziriyo nizitambura kurugye omu minsi za besungu za kuba kikwatsire ahansi na ahaiguru Aha ensonga ya Uma Uma, Western Region, abahurubirizi bo nibaza kuba nibaganyirwa nkai? OK. Ningira ngu ebindi omu puroguramu y'omweshongwe za DJ Ronnie naaba kuba naagirumiisa kwonka naabagambira ebyafaayo byabo nk'oku kuba nibitambura ebiri kuba nibiza buri Rwamukaaga. Nibiza kuba nikiija mpora mpora n'okuba naakikwasaganya. Nyowe nimba nimbaleetera amakuru agakuba kuba nigafa okwe omu bicweka bitari bimwe na bimwe. Kandi nituza kuba niturundaana na General Geo, nituza kurundaana n'omukuru na Exit nabo tureebe embeera nk'oku ekutambura. Ekintu tureebekyo ngu twabaasa kuba nitukikwasaganya tuza kurondana na Shaina omu kiga nawe abaase kuba naatugambira embeera nk'oku erikutambura kurungi munonga, embeera nk'oku eraabe neetambura kurungi munonga. Nigira ngu kandi mutaahi wangye akeereka akapa, ijuka ngu nikiba kiri kirungi munonga kureka noogira omu isokwe hanuunkura ota otakaayebwa kuba noogira omu isokwe noonywa ekyokunywa eki barikweta engarika. Engarika n'ekyokunywa ky'amaani nikibaasa kuba nikigira omu isokwe nikikuteereza kurungi amagara marungi hamwe n'okureebeka nk'omukazi. Yes, okureka waagyenda omu maiso n'obuta amaka okora ngu tigabaasa kuba garakurema.